An wore ba, dong idonyo nyen, ento dano ma lubi, dano ma ngeyi dwong loyo wa an ma kinywala con ma dong atye i pii yo ni, ni niang wek iya yom apwoyo apwoyo apwoyo star iya yom tutwal me mina kare eni me rwate kedwu ba eyo ka onongo bed ni pe ni fil eni onongo bed pe abineno wu, so an ki micca Ki mar ma atye kwede i komwu, wan atye mito miniwu vidio ofa wer moni ma gilwongo ni Yomcwiny Matin-ni Papat Te Tye? Papat Te Tye? So, an pe angeyo kor waca, wuyene aminiwu ofa. Amakiwu vidio me nono. Ugamme woo dong en odo. Ni yomcwiny matino i papatte tye ma nyuti wabiyubbe i yweyo me tam me acel. Wabimako vidio pa latin yomcwiny matino i papatte tye wamito vidione obed i kilac, vidio obed i level ma lamal kede bed i uneno pud mere tiko man ni.

Alright wa pwoyo matek eni director Den Vibes i Vibescom Films kombeddi ca ni kit itye neno ne kede ni Timeless Media gwam obot mukayi gin ki anyaka kin gang ki moto do amama itye maber itye smart wa itye representing Uganda ja pwoyo be proud of your country apwoyo matek. So komedi an abino a i weekend eni ni abino medo i field ci aneno lutino aryo ni ci mm en nen calo stars ma mega moni ma nongo amaro neno gi i tiktok i bar ci awinyo me mo wai anyaka i kin gang ci awaco ok ati mito en ladit pa lutino aryo ni. ci bene ki gum maber atugi nongo neo abino kany lawor acamo amato aboko lok kulu iwa i kulu ni gilwongo ni ngo miwa i kar ci ony pii ingeya ni kulu walo very good lawor aonyo pii kunu ba watin pud pe alwaka atye cmart ata so iya yom tutwal me rwate ki lutino aryo ni Watye ka planning omyero waminigi video offer macalo Timeless Media, Vibescom Films wami video offer i wer ma kilwongo ni Papate Tye. Wun dong wuwinyo wer eni wee? Ka pe wuwinyo, Papate Tye. Ker sample in kong. Ka inge i kwo eni jo aryo, ento ki i taun nongo myero awil pul awila, cai awil awila, lemon awil awila ento gubedo i caa-ni jami-ni weng tye me nono kipuro apura
calo kidero
me kidero ka derone pe iketo i kicaa jo mukene lwongo ni opuko.

Gal gal an ka pud dira adira pa idok ba. Waciwo. Wati yes wati live e patiko. In patiko.
Ajulu. Gang pa anyaka kin gang gi. Acel gen gen. Omine mo kai. Man eni ni lutino ma kiti pilo wi kaka. niyamo ka mono otwo mi ocwak ba mi ocwak i komgi ma konyogi kit So ma in keken 20 years wamiti, waneno alokaloka i kom lutino-ni anyaka ki in gang oyub otte ma mege madit Mamege. kany, ngom ti dit ata madit kany.
Ot meno ka dong cene me wel matidi omyero obed milion pyerangwen. Meno legana. Aya, mukai kuman, mukai, mukai in nongo omiyo yub ngo? Gurofa? Pe ingeyo pudi? Pal dok ayinyo kwe.
Dango adada.
Ingeyo lawo wabedo ka nam wan anyeri. Wanamo mada ba. Ka inen co deg lok nino remo. Omiyo dok oneno kong. Wanamo nam mo. Tal kume- Kumeno we.

Ci jone eni diko i maca, gudwok ki makato. Kuman ba, an wigi pe wil, wia bene pe wil ki pwoyo won anyaka ki gang ki mukai. Mera, cwiny maleng mitte kwede, imedde kwede. Kite iti bedo kwede en imedde kwede. Co, Lubanga biili, Lubanga bikwanyi. Kur wudic lutino, Lubanga bikonyi keri i ka mo. Co, Pwoc i kome eno kong, pwoc, amoti kong. Amoti, "Eh, iniang lok kica.